मधुश्रावणी के पहिल दिनक खिस्सा सुनू।
एक दिन एकटा बूढ़ी सरोवर नहाय गेलथि। सरोवर नहाय गेलथि त एकटा किछु पुरैनी पात पर पाँचटा लहलहाइत रहै। ओ पाँचो हिनका कहलकनि बूढ़ी आइ जे अहाँ नहा धो लिअ आ नहा धो क घर जाउ त मृतभुवन जायब त कहबनि सभ के जतेक लोक छथि गाममे तिनका सभकेँ कहबनि जे आइ से मैना पञ्चमी पाबनि छै। आइ कहबनि पाँच झाक माटि आनैके लेल आ माटि आनि कऽ पाँच टा थुम बनबऽ लए। पाँचो थुममे से सिन सिन्दूर पिठार आ दूभि लगाबनि। आ विषहारा लिखथिन हुनकर चित्र आ विषहारा गाय गोबर लऽ कऽ चित्र लिख कऽ आ घरके चारू कात से चित्र पारि देथिन आ ओहिमे दही आ दूभि लगा देथिन आ खीर घोरजाउर सेहो कहबनि करऽके लेल आ ओ खीर घोरजाउरके विषहाराके नैवेद्य दऽ कऽ सभके खाय कहथिन आ विषहरिके लावा दूध सेहो देबैके लेल कहथिन। ताहिसँ हुनका सभकेँ धनधान बढ़तनि आ कल्याण हेतनि। पूतकेँ कल्याण हेतनि। ई खिस्सा अहाँ कहबनि। कहैत जेबै गाममे जे सभ आदमी करथिन। बूढ़ी एलथि तँ गाममे प्रचार केलथि एहि चीजकेँ जे सभ आइ मैना पञ्चमी छै। सभ आदमी खीर करू, घोरजाउर करू, पाँच झाँक माटि आनू, पाँच टा थुम्हा बनाउ, ओहिमे सँ पिठार, सिन्दूर, दूभि लगाउ। आ खीर घोरजाउर करू आ पाँच टा चित्र विषहरा बना कऽ चारू कात घरके लगाउ आ ओहिमे दूभि आ दही लगाउ ई सभ करू जे एहिसँ कल्याण होयत केओ सभ लोक केलनि जिनका पवित्र मोन रहनि ओ केलथि आ एहिमे केओ लोक एहन एखनो छै दुनिआँमे जे नहि बुझै छै तहिना कऽ बहुतो लोक कहलखिन ई बुढ़िया से की फूसि फटक लऽ कऽ एलथि हँ ई काज के करत एहिसँ की हेतै ई जे बुझलखिन ओ जे छै से जे केलखिन से तऽ तिनका कल्याण भेलनि जे नहि केलखिन से रातिमे सुतले रहि गेलथि सुतले रहि गेलथि भोर जँ सभ उठल तऽ देखैए जे किछु लोक सुतले अइ सभ जकर पौस प्राणी किछु नहि छै जीबैत सभ छै सुतले रहि गेलै तँ ओहि बुढ़ीकेँ बजायल गेल। कहलखिन, बुढ़ी, की अहाँ प्रचार कऽ कऽ लेलहुँ जे गाममे जे केलक से बढ़ियाँ अइ, जे नहि केलक से किएक एना भऽ गेलै? से आब एकर अहाँक कल्याण अहीं पुते हएत आ एकर प्रयास अहींक पुते हएत। अहाँ की करबै से करियौ। बुढ़ी तँ असमर्थमे पड़ि गेलथि। बूढ़ी आब की बजती बूढ़ी दौड़ल फेर गेलथि सरोवर सरोवर गेलथि बूढ़ी तऽ बूढ़ी देखै छथि जे ओहि विषहरा फेरो पाँचो बहिनी लहलहाइ छथिन बूढ़ी कहलखिन जे बूढ़ी गोर लागि लेलखिन कहलखिन जे हे विषहरि से हम तऽ बजैत गेलहुॅं जे केलकै तिनका तऽ बहुत नीक छनि जे नहि केलथि ओ तऽ सब मरल परल छथि आब की होयत से कहू कहू हमरा विषहरा कहलखिन जे आब इएह होयत जे खीर घोरजाउर कयने छलखिन आ बाइस खीर घोरजाउर किनको लागल हेतनि बर्तनमे ओ सभके जँ चटा देबै तऽ ओ सभ जीबैत भऽ जेथिन आ हुनका कहबनि जे नाग पञ्चमी एहि पन्द्रहमा दिन नाग पञ्चमी हेतै जाहि तरहसँ ई मैना पञ्चमी कयल गेलै ओहि तरहसँ हुनको सबके कहबनि जे एहि विधानसँ करथिन तऽ ओहो सबके हुनको सबके कल्याण हेतनि आओर ओ सब जे छै से मरले ब्राह्मण ओइ दिनसँ कहबऽ लगथिन तऽ बूढ़ी दौड़ल एलथि सबहक घरे घरे बूढ़ी ताकऽ लगलथि जे किनका घरमे से ई खीर भेटत। बुढ़ी सौंसे तकैत तकैत गोटा कियो आसकत्ती रहथि। हुनका घरमे बर्तन माँजल नहि रहनि। ओहिमे सँ बुढ़ी से सभटा खीर घोरजाउरकेँ पोछलथि। आनि कऽ बुढ़ी जतेक रहथि मरि गेल हुनका सभकेँ मुँहमे चटा देलखिन। सभ राम राम कऽ उठलखिन तँ बुढ़ी सभकेँ समझौलखिन जे अहूँ सभ एहि तरहसँ करब तँ अहूँ सभकेँ कल्याण हएत।